Salut, herzlech wëllkomm zu enger neier Episod vun De Wee zum Kräiz. Haut hu mer en neie Gaascht, den Alfred. Salut Alfred. Salut Joël. Mär schwätzen haut iwwer d'Thema Hellegkeet an do wollt den Alfred eis e bëssen erklären, wat d'Bibel doriwwer seet. Ech sprangen direkt dranner mat der Fro, Wat ass Hellegkeet? Wat bedeit et, helleg ze sinn? Bass du, Alfred, bass du helleg? Wa jo, ech sinn helleg. Laut der Bibel sinn ech helleg, well Gott helleg ass. Ee seet an der Bibel, wa ech liesen, dat ass am 1. Petrus zwee, ab Vers 15 bis 16. Am Géigendeel, dir sollt an ärem ganze Behöen helleg sinn, esou wéi Deen, deen iech beruff huet, och helleg ass. Et steet nämlech geschriwwen, Sidd helleg, well ech helleg sinn. Ok, also mär sollen helleg sinn, well Gott helleg ass. Jo. Wat heescht et dann, dass Gott helleg ass? Ech mengen, et huet ee Sënn, dass Gott een ass, wéi soll ech dat soen, Eenzegaarteg. Eenzegaarteg, jo. Jo, en ass wierklech komplett anescht, wéi ech mer kéinte virstellen. Steet iwwert alles eigentlech. Et ass näischt, näischt ze vergläiche mat him. Voilà, exact, dat ass wierklech dat, jo. Okay, dat heescht, helleg sinn heescht, Iwwert alles stoen an du hues gesot du bass helleg, also stees du iwwert alles oder wéi soll een dat verstoen? Nee nee mee ech sinn net, ech sinn net helleg well ech do iwwert alle Gudden, enfin. Well s du eenzegaarteg bass? Jo jo mee nëmme well Gott mech sou gemaach huet, säi ech säi Kand, well ech un him gleewen ginn ech automatesch helleg, well een dat fir mech gemaach huet duerch säin hellege Geescht. Ok, dat sinn elo vill Saache beieneen. Also den hellege Geescht, scho mol eng Saach, du bass d'Kand vu Gott an Gott huet dech helleg gemaach. Wat bedeit et iwwerhaapt, du bass helleg, sees du, jo? Ech soen dat och vu mär, dann brauche mer net esou hei elo diskutéieren, du net an ech jo. Also mär behaapten, dass mär helleg sinn, a fir déi meescht Leit ass dann direkt, Puff, wéi arrogant, wat soll dat elo heeschen, oh, oh, der sidd helleg, hä? Wat, wat heescht dat, wann s du dat sees? Mengs du domadder eben dat, wat mir elo gesot hunn, ech sinn eppes Besonnesches, ech sinn, weess de, dat ass eben dat, wat d'Leit verstinn, wann s de sees, ech sinn helleg. Mä et ass net dat, mee fir, fir an der Präsenz vu Gott ze sinn, muss een helleg sinn. An bessi knaschteg. Ech hu gesënneg an voilà, ech kann einfach net an Gott seng Präsenz kommen well ech knaschteg sinn. Hien ass einfach ze helleg fir mech an hie géif mech einfach, einfach pfuu. Mee well e fir mech gestuerwen ass, sinn ech lo mat säi Blutt gewäsch ginn an dat ass Helleg jo enfin ech hunn ech ech hu seng Kleeder un, wann ech sou kann soen, oder hie huet mer Kleeder ginn, déi propper sinn an ech hunn se ugedoen. Da kann ech jo einfach an seng Presenz kommen, mee net well ech e gudde Behuelen hunn oder well ech gutt Saache gemaach hunn, mee nëmme well en alles fir mech gemaach huet. Dat heescht, ech sinn helleg An dëse Sënn, datt ech einfach elo mat him kann an eng Kommunioun si, wann ech dat sou ka soen. Jo, jo, an an enger Gemeinschaft sinn, eppes, jo, genee, enger, enger Unioun sinn, jo. Ech mengen, du hat elo gesot, also éischtens emol dat, wat s du gesot hues mat seng Kleeder undoen, dat ass interessant, well déi hues du do och esou een, ee Gleichnis, wou e schwätzt vun enger Hochzäit, wou een ebe gewësse Kleeder soll unhunn, ne? Also dat ass een interessant Beispill. An ech hunn och viru kuerzem héiere vun engem, deen, dee gesot huet, de Verglach mat Gott a mat der Sonn, ech muss direkt soen, et ass kee Verglach fir Gott ze vergläichen als perfekt. Et ass ëmmer iergendwou, wou s de sees, jo okay, mee dat ass net natierlech, ne? D'Sonn ass net Gott an, an d'Sonn ass och kee perfekte Verglach fir Gott. Mee do ginn et e puer Saachen, déi vläicht hëllefen, fir Gott an och fir dat Thema Helleg ze verstoen. D'Sonn ass Eenzegaarteg an eisem Sonnesystem gëtt et d'Sonn a soss keng. Et gëtt nach Planéiten, et gëtt Mounden, et gëtt Meteoriten an alles, mee d'Sonn ass eng Saach a s'ass am Zentrum. An d'Sonn ass gutt fir eis, mee wa mer ze no kommen, dann ass dat e Problem, well d'Sonn ebe sou ass, wéi se ass, net well d'Sonn rosen ass oder béis ass an seet, Ech wëll net, dass de méi no kënns bei mech. Dat ass seng Natur. Dat ass einfach d'Natur. An dat ass d'selwecht bei Gott. Gott ass helleg. Hien, bei him ass, also du sees elo zum Beispill, du bass knaschteg. Wat mengs de domadder? Also du waars elo grad an de Fitness, du bass knaschteg, well s de net dusche waars, oder wat? Wat heescht, du bass knaschteg, wann s de dat elo sees? Mä ech si knaschteg, well, well wéinst mengem Sënn. Okay. War. Déi alles wäert géint Gott seng Geboter sinn a sënn. Ok. An ech hunn, ech, ech war géint all seng Geboter. Ja. An dat mécht mech knaschteg. Net elo physesch knaschteg, mee spirituell sinn ech einfach dout an keng Aarm. An Dat ass am Fong, jo, dat ass dat, ze knascheg ze sinn, meng Sinner. Ech, déi sinn op mech nach, well et ass wéi wann ech se, jo, dat sinn déi knascheg Kleeder, déi ech nach unhunn an dofir, jo, wann ech dat esou kann erklären. Jo, jo, an dat ass och déi Saach, also ganz dacks an der Bibel, wa Leit engem Engel begéinen, dann hu se Angscht A si fäerten, datt se elo stierwen. An dat ass dat, wat s du do beschriwwen hues, well si wëssen, Okay, ech, mir liewen an enger Zäit, wou jiddwereen zimmlech héich vu sech selwer denkt. Mir denken alleguer, Ech si gutt, esou wéi ech sinn, an ech brauch mech fir keen ze änneren an alles. An et huet jo och säi Guddes. Also, ech soe jo net, mir sollen alleguerten éiers se duerch d'Géigend goen a soen, Ech sinn, ech si blöd an alles, ech weess net wat. Mee an där Zäit do haten d'Léit e bësse méi Am Däitsch seet een Ehrfurcht, een lëtzebuergesch Ehreh, een neit Wuert, wat mer haut benotzen, ass vläicht Respekt virun Gott, virun allem, wat helleg oder iwwert eis steet, och Engelen. An do ass eben dat, wou d'Leit dann eben denken, okay, ech hunn elo een Engel, oder si vläicht geduecht, Gott Gesinn, awer wéinst deem wéi ech sinn, muss ech elo stierwen. An do gëtt et eng interessant Stell, déi ech och viru kuerzem gesinn hunn, dat muss ech elo leider op Däitsch virliesen, well mer déi Iwwersetzung op Lëtzebuergesch nach net hunn, mee dorënner gëtt haart geschafft. Dat ass am Jesaja 6, 5 an duerno, do ass de Prophet Jesaja huet eng eng Visioun, eng Prophezeiung, gesäit heen an hee kënnt an d'Presenz vu Gott. An hien huet eben dat Gefill vun, ok, ech muss elo stierwen, ech kann net an där, ech soe elo mol eng Kéier zréck bei d'Sonn, an där Lut, an där Hëtzt bleiwen a liewen, wéinst deem, wéi s du sees, wie ech sinn. Ech liesen eng Kéier vir, Jesaja 6, 5, Da sprach ich, dat ass de Jesaja, Weh mir, ich vergehe, ech stierwen, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.

Alfred, ech froen dech emol, wat mëss de mat deene Versen? Wat bedeit dat do? Fir mech bedeit dat, dass, well et gesäit een jo schonn, dass Gott alles gemaach huet, souguer wann en Engel, enfin, egal wann duerch en Engel dat mécht, et ass egal, dass en dat duerch en Engel dat mécht, mee et kënnt vu Gott, an mir gesinn, dass hien ne gewäsch huet a wéi de propper gemaach huet den Steen oder just eng ja eng Kuel jo op säin Troun ech mengen déi stoung op säin Troun a sou jo Gott huet dat gemaach an et gesäit een dass Gott et méiglech deet einfach Leit déi knaschteg sinn a se An seng Präsenz ze halen. Ja ok mee et muss een awer et muss een eppes maachen dofir. Ok ja also fir d'éischt emol, mir däerfen net vergiessen, dat hei ass eng eng Prophetie, et ass eng Visioun. Also mir brauchen net alleguer drop ze waarden, datt elo een Engel kënnt mat enger Kuel an eis Lëpse beréiert oder esou ne, et ass ee Bild natierlech ne. Also eigentlech hätt kënnen de Jesaja och an där Präsenz bleiwen, well et war eng Visioun, et war net hie war net aktiv do Mengen ech emol, kënne mir vläicht och nach eng Kéier driwwer diskutéieren. Mee et wär net néideg gewiescht, dat ze maachen. Mee et ass fir ze weisen, Gott ass deen, deen et méiglech mécht. Mee du sees, mir missten awer eppes maachen. Wat, wat mengs de domadder? Wat misste mär maachen? Enfin, ech mengen, ech mengen net, dass mer musse vill maachen. Mir mussen, mir mussen einfach scho wëllen, géif ech soen. Wëllen, dass Gott eis propper mécht. An ech mengen, da kënnt dee Prozess, de Prozess do vun der Hellegung, den Hellege Geescht, hie mécht dann, hie mécht eis einfach eng nei Kreatur an hien, hien ännert eis. Hie verännert eis, jo. Hie verännert eis, jo, duerch den Hellege Geescht. An da gi mer einfach méi wéi Jesus. Wat ass, dat ass den Zil am Fong, dass mer Esou wéi Jesus ginn. Mee natierlech, mir packen dat net hin. Mir war, mee mir kënnen dat net perfekt maachen. Mee Gott gëtt eis dat, wat mer brauchen einfach, fir helleg, helleg ze ginn. Jo. Ok. Also wat, wat heescht, du sees elo, d'Zil ass, fir méi wéi de Jesus ze ginn. Jo. Wat heescht dat? Wéi war de Jesus? Oder wat ass dat? Ech schwätze vu behuelen. enfin jo enfin zum Moos vum Behuelen hier well de Jesus huet nie gesënnegt an Gott huet Sënn net gären an hie wëll net dass mer weider an Sënn liewen dofir kréie mer einfach säin Hellege Geescht fir nëmme an Sënn ze liewen natierlech sinn mer nach Ech mengen all Dag, souguer mam Helege Geescht, mee dass deen dee Prozess hu wou mer nëmméi express, enfin express, wéi kréien ech dat ze soen, bewosst am Sënn liewen a mir probéieren alles ze maache fir einfach wech ze goen vum Sënn, zum Beispill de Sënn vum sexuelle Sënn, dass wierklech, jo, wann een net un Gott gleeft, dass, enfin, Komplett normal Sex befir d'Bestietnis. Bestietnis soen dann och Masturbation an voilà. Mat ville verschiddene Leit an. Mee zum Beispill mam Gott. Gott mécht et méiglech mat säin hellege Geescht, dass mir vun Sënn ewech bleiwen. Ewech bleiwen, jo. Okay, okay, du gëss elo e Beispill vu sexueller Sënn zum Beispill, ja, an So mer elo mol, ech bréngen et fäerdeg, vun haut un keng sexuell Sënn, keen Alkohol méi, weess de, ech maachen all déi Saachen, wou s du sees, datt de Jesus gemaach huet, maachen ech elo och. Da brauch ech jo net méi helleg gemaach ze ginn. Oder da sinn ech helleg. Dach. Enfin, okay, also der. Enfin, ech, mir sinn helleg. Souwisou, den Dag, wou mer de Jesus akzeptéieren, si mer helleg. Okay. Jo. Fir helleg ze sinn, misse mer Jesus akzeptéieren. Jo, absolut. Dat geet net. Ech mengen, do komme mer op deen Dénge wou, wou ee muss froen, Wat heescht helleg bei eis? Well ech mengen, mir hunn dovunner geschwat, wat heescht helleg bei Gott? Bei Gott heescht et, hien ass eenzegaarteg, hien ass, hie steet iwwer alles. Awer bei eis heescht et dat net. Dat heescht net, datt mär eenzegaarteg sinn. Bei eis heescht helleg sinn, datt mär fir Gott op d'Säit gesat ginn, fir Gott reservéiert ginn, souzesoen. oder oder esouguer personaliséiert sinn. Also et gëtt zum Beispill am am Alen Testament ass déi éischt Kéier wou den de Moses Gott begéint, de Moses huet mat Gott geschwat an dat ass déi Geschicht, kennt Dir villäicht, mat enger enger Heck déi gebrannt huet, in deren Trausch steet hei an der an der Iwwersetzung. An de Moses geet do drunner, well hien denkt, Oh, dat ass komesch, dee brennt, awer e verbrennt net. Ech ginn emol kucken. An dann häert en do eng Stëmm, déi erauskënnt, an déi Stëmm seet, Komm net méi no hei erun, déi deng Sandalen aus, well d'Plaz, op där s du stees, hellege Buedem ass. Dat heescht, de Buedem, deen do war, war helleg. A spéider och baut zum Beispill Israel eng Tempelzelt an och spéider een Tempelgebai a si hunn do Schosselen, déi extra speziell sinn an esou weider. Déi ginn och alleguer helleg genannt. Dat heescht, Saache kënnen helleg sinn an dat ass, well se fir Gott speziell, ech soe lo mol personnaliséiert sinn. Also du an ech, mir hunn allen zwee an enger Bäckerei geschafft an a wann do ee kënnt a seet, ech hätt gären deen an deen an dee Kuch, dann ass dee Kuch fir déi Persoun ofgesondert. Déi ass, déi ass genee sou wéi déi Persoun se gären hätt, esou gëtt se gemaach an da kritt och soss keen deen. An e bëssen esou ass dat bei Gott, ne, Gott seet, ech Ech setzen op dech mäi Stempel dropper. Du bass elo helleg, net wéinst deem wéi s dech beholl hues bis elo, an och net wéinst deem wéi s du dech ab elo behëls, well leider, wéi s du sees, och nodeems ee Chrëscht gëtt, mécht een nach ëmmer Sënnen, an et wëll een natierlech vermeiden an et gëtt ee säi Bescht, Net well ee muss, mee well ee wëll. An dat ass, mengen ech, dat wou d'Bibel seet dann, dat ass Hellegung. Hellegkeet ass dat wat Gott gëtt, hien mécht e Stempel op eis drop a mär sinn elo helleg duerch dat wat hie gemaach huet. An Hellegung ass dee Prozess wou mär wëllen ëmmer méi wéi Jesus gi, wéi s du sees. Hei dëst Joer kënne mer och hei eng Kéier kucken, Am Hebräer 10, do sinn zwee Verse wou d'dozou interessant sinn, Hebräer Kapitel 10 Vers 10, Duerch dëse Wëlle si mir gehellegt ginn, also mär kruten dat einfach gemaach duerch duerch Gott, also hei steet duerch den Affer vum Läif vum Jesus, dem Messias, an dat ee fir allemol, an da spéider am Vers 14, Duerch een eenzegen Affer, dat ass da ëmmer de Jesus, d'Affer vum Jesus, huet heen nämlech fir ëmmer déi perfekt gemaach, déi gehellegt ginn. Also gehellegt ginn ass ëmmer nach ee Prozess, an do hu mer eigentlech am am Hebräer hu mer déi déi zwee beieneen. An dat ass dann eben d'Fro, ok, wann ech elo wëll helleg ginn, Wéi maan ech dat? So mer mol, ech hunn nach ni iergendeppes vu Jesus héieren, ech sinn nach ni an d'Kierch gaangen, erklär mol eng Kéier, wéi kann ech, ech soe lo, ok, däi Gott kléngt cool, ech wëll e Stempel kréien, wat muss ech lo maachen? Ech mengen, da lees ech eis bieden. Ech menge well fir äerlech ze sinn, muss een jo Jesus akzeptéieren, da kréie mer den Hellege Geescht. Fir dat ze maachen, muss ee Gott bieden. An ech mengen ab deem Moment fänkt de Prozess un. An dono muss een, ech menge enfin et muss een och ech mengen dass wierklech wichteg och well Gott huet eis säin säin Wuert ginn enfin seng seng säin Wuert jo jo säin Wuert ginn dass mir hien kennenléieren an dass mer och wëssen wat him gefäl gefält gefält jo jo an dofir muss een och d'Bibel liesen an war duerch de Prozess vun der Bibel liesen an dann kann den Helege Geescht och den enfin hie weist eis op wat mer mussen änneren an eise Liewen, wéi ech dat ka soen jo jo duerch. Dat ass dann erëm d'Hellegung. Jo. A wéi ginn ech helleg gemeet? Well kuck elo zum Beispill, wann ech enke däerf dozwëschent, Korinther, Éischte Korinther, Éischte Korinther, Vers zwee. Also den, de Paul huet hei e Bréif geschriwwen un déi Gemeng, also déi Kierch zu Korinth, a schreift, Un d'Gemeinschaft vu Gott, déi zu Korinth ass, un all déi, déi duerch Christus Jesus gehellegt goufen an als Helleger beruff sinn, Also mär sinn als Helleger beruff. Wat heescht dat, datt mir Helleger sinn? A wat bedeit dat? Et gëtt jo elo zum Beispill de hellege Blasius, dat ass dee wou mer Herrgottsbliessian dat Lidd sange gi wa mer liichte ginn an esou, ne? An et gëtt jo ganz vill Helleger. Et gëtt och Leit déi hunn en Ambulet mat iergend engem Hellegen drop, dee villäicht eppes gemaach huet wat wéi de Jesus ass, ne, also hien huet eppes ganz Guddes gemaach an deen ass dann helleg gesprach ginn an elo ass dat een Hellegen. Wat wat seet d'Bibel dozou eigentlech? Ech mengen d'Bibel seet schonn, datt Gott entscheet wien helleg ass. Aha, okay. Ech mengen dat dat wierklech läit nëmmen un Gott an ech mengen kënnt of dat kënnt net vum Mënsch. Ech mengen net dass ech lo als Mënsch ka kommen an soen ok du bass helleg well ech entscheet hunn entscheet hunn jo ech mengen dat kënnt als héich Saach vun vu Gott an ech hunn eng Fro fir dech Mengs du et muss een e perfekt Liewen hunn an 100 Prozent helleg sinn fir fir wann als stierwen am Himmel ze kommen? Mär missen 100 Prozent helleg sinn fir an den Himmel ze kommen? Jo. Misse mer en 100 Prozent perfekt Liewe liewen? Nee. Ok. Well dat ass eng déi schlecht Noriicht ass, dass mär et net fäerdeg bréngen, fir esou wéi mär sinn, viru Gott ze kommen. Dat ass déi schlecht Noricht. Dat ass dat, wat ee muss feststellen, wann een d'Bibel liest a wat een och léiert doduercher, wann een och kuckt am Alen Testament, wat Israel duerchgemaach huet, dass si déi ganz Geboter kruten, mir kréien ëmmer vun den zéng Geboter erzielt, mee et ware jo ganz vill méi Geboter, an déi hunn alleguerten, eigentlech si se gemaach ginn, fir dass mir no hinne liewen an doduerch och perfekt liewen, esou wéi mer solle liewen, fir bei Gott ze kommen. Mee mir missen eigentlech, wa mer probéieren, se ze halen, feststellen, Mir kënnen et net. Mä bréngen et net fäerdeg, an deeselwechte Prozess, deeselwechten, wéi soll ech dat soen, och dee Krämpes huet och de, am Neien Testament gëtt dat och beschriwwen, vun, Déi Saachen, déi ech net méi maache wëll, maan ech awer nach. An dat ass dat, wat de Paul beschreift, wou e seet, Ech wëll dat net méi maachen, mee ech maan et awer nach. An dat ass dat, wou dann eebe Gott och wëll, dass mer feststellen, Ech bréngen et net fäerdeg ouni dech. An also fir kuerz ze maachen, jo, mär bréngen et net fäerdeg, mär kënnen net bei Gott kommen. An dann ass déi gutt Noriicht, dat ass dat wat fir mer och d'Bibel d'Evangeliumen, Evangelium heescht gutt Noriicht, fir datt Jesus seet, Där kënnt et net, mee ech maan et fir äech, ech ginn äech dat als Cadeau. Ech hunn esou gelieft wéi der sollt liewen, An dann hunn ech, wéi mer elo grad gesot hunn, sinn ech fir Är Sënnen op d'Kräiz gestuerwen, ech hunn déi also ewechgeholl an elo ginn ech Äech dat als Kaddo. An esou kënne mer bei Gott kommen, och wa mer leider ëmmer nach Saache man, déi Him net gefalen, fir et esou auszedrécken, déi net richteg sinn, déi knaschteg sinn, wéi s Du elo sees. Awer all Saachen, och déi Saachen, déi ech elo an Zukunft maachen, wann ech där elo eng op de Bak ginn, dann ass de Jesus virun 2000 Joer dofir scho gestuerwen. Also et ass net, dass de Jesus da seet, Oh jo, dat wosst ech net, dass du dat elo méchs, ne? Mee en ass och do fir déi elo scho gestuerwen. Ech maachen elo net als Beispill, mee déi Saachen, wou mir och an Zukunft maachen, si scho verzien. Ok. An ech hunn och vläicht nach eng Fro, Muss een och Zum Beispill an der Bibel seet de Paul, datt mer helleg sinn a Gott einfach an Gott seet, Mir sinn helleg. Muss een och onbedéngt vläit och Wonner maachen, fir ze weisen, datt mer helleg sinn, oder ass einfach en Komplett normal Mënsch, normal Liewen ouni Wonner, och helleg, wann ech dat ka soen. Ass et, war, muss een eppes weisen, muss eng Demonstratioun. Muss et ze gesi sinn, datt et helleg ass eigentlech? Ech mengen, Jo an nee, dat ass komplizéiert. Also ech kennen heiansdo Leit, déi soen, ah ja, et kann ee bei där gesinn, datt eppes anescht ass, esou eng Luucht an dengen Aen oder esou. Ech sinn, vun der Persoun hier, sinn ech net een, deen dat esou direkt, ech verstinn dat net esou ganz, jo. Op där aner Säit ginn et och Leit, déi déi Saache man, déi immens helleg ausgesinn, a wou et eng Bibelstell gëtt, wou Jesus zu hinne seet, si soen, Hu mär net dat an dat an dat fir dech gemaach? An de Jesus seet, Ech hunn iech ni kannt. Also eigentlech wat méi wichteg ass, ass, datt mär eist Liewe Gott ginn an eist Bescht ginn, fir esou ze liewen, wéi et Him gefält. Muss doduercher Resultater dobäi erauskommen, fir dat ze beweisen oder esou? Also, Gott brauch kee Beweis vun eis ze gesi. Hie gesäit an eist Häerz eran. Also zum Beispill elo, dat ass ëmmer e Beispill, wat dacks geholl gëtt, mee dat ass einfach e gutt Beispill, Do ass een, déi déi Lios ass gekräizegt ginn, a lénks a riets ware Verbriecher nieft him, an deen ee Verbriecher, se hunn eigentlech allen zwee am Ufank mat Jesus de Geck gemaach, an deen ee Verbriecher ass och dobäi bliwwen, huet gesot, Jo, du hues jo gesot, du wäers Gott, an dann huelef eis och oder esou, fir fir hei erofzekommen. An deen aneren huet gesot, Denk u mech, wann s de an d'Paradäis kënns. Dat heescht, deen huet net gegleeft, well een, deen um Kräiz gestuerwen ass, een deen huet wierklech e Verbrieche gemaach, dat heescht, also dat war eng bekannten Aart a Weis fir Leit ëmzebréngen, leider, dee dee giff net an d'Paradäis kommen. Also hie huet wierklech gegleeft, datt de Jesus Gott ass, datt Jesus op jidde Fall déi Méiglechkeet huet fir un hien ze denken, wann en an den Himmel kënnt, ne. Also deen huet Dann huet Jesus zu him gesot, Du wäers nach haut mat mir am Paradäis sinn. An dat ass dat, wou ech dann denken, Okay, deen huet näischt gemaach. Am Contraire, deen huet Saache gemaach, fir un d'Kräiz geneelt ze ginn. A vläicht hunn d'Réimer dat falsch jugéiert, mee ech mengen net. Also hien huet op jiddwer Fall schlëmm Saache gemaach. An de Jesus huet säi Glawe gesinn a gesot, et ass gutt, et ass gemaach. Also ech denken net, datt dat muss sinn, mee ech giff awer soen, datt et e gutt Zil ass als Chrëscht, datt de sees, ech giff gären, fir elo erëm eng biblesch, e biblescht Wuert dofir ze benotzen, ech giff gären gutt Fruucht bréngen. Exakt, jo. Ass et net dat, wat s du wolls mat soen, mat der Fruucht? Jo, jo, am Fong jo. Mir hu elo vill diskutéiert vun helleg, helleg, hellege Geescht an och Hellegung, wat et ass, wat jo. A wat kéints du elo zu eis, déi Leit, déi elo déi Video wäert kucken, soen? Wat, wat, wat solle se verhalen vun dat doten alles, wat ass helleg sinn? Am Fong, wat ass wierklech biblesch geschwat, gesot, wat ass helleg sinn? ass et joch alles gin, alles ech ka jo näischt méi maachen, déi blöd sin, déi maache perfekt sin an voilà oder jo kanns de missen. Ech mengen déi gutt Noriicht ass, fir datt dat net esou schwéier kléngt. An dat ass och eigentlech dat mat deem schwéier ass ee gutt Beispill, well de Jesus huet gesot, Et gëtt esou e Geschier an der Agrikultur, wou een eben als Déier kritt een esou en hëlze Joch, däitsch, ech weess net elo wéi et op Lëtzebuergesch hei geschriwwen ass, ech soe elo mol einfach Joch, operluet kritt, fir mat engem Plou eben duerch duerch d'Feld ze goen, duerch e Stéck ze goen. An de Jesus seet, Ech leeën äerch een een neit Joch op, an et ass ee liicht Joch. Also dat ass dat, wat eigentlech déi gutt Noriicht ass, dat dat sech ustrengen, dat ech ech muss probéieren, mäi Bescht ze ginn, fir Gott ze gefalen, féiert zu näischt. Dat bréngt näischt. Et funktionéiert esou net. Et ass net de richtege Wee. Et ass jo dat, wat ech elo gesot hunn, dass déi dat Gesetz ze halen, och wann et gutt ass, ass net de Wee bei Gott. Dat selwecht gesi mer bei de Léiermeeschtere vum Gesetz, bei de Pharisäer, déi jo, sech extrem ugestrengt hunn, fir Gott ze gefalen. Si hu sech wierklech ganz gutt dru gehalen. Si ginn an der Bibel dacks vum Jesus kréids e Patz gerappt, ne? Mee eigentlech, si hu wierklech sech extrem ugestrengt, fir esou ze liewen, wéi et Gott gefält. Also dat muss een hinne loossen. An dat ass eigentlech dat reliéis Liewen, ne? Also sech wierklech extrem ustrengen. An dat dat selwecht huet och de Martin Luther duerchgemaach, den huet Dir vläicht och an der an der Schoul eng Kéier héieren, huet de Martin Luther, deen hat fuerchtbar Angscht viru Gott an deem Sënn, datt en datt en datt en net wollt, datt en Angscht hat, datt en net gutt genuch ass fir Gott, bis en dann eben an der Bibel verstanen huet a geléiert huet, Eigentlech ass näischt wat ech Gott bréngen. Mécht, datt ech méi no bei hie komme kann. Et ass Gott, dee mécht. Et ass Gott, dee gëtt. Ginn. Dat heescht, du wëlls domadder soen, datt mer, enfin, wa elo Gott eis gesäit. Jo. Mir gefalen him. Enfin, dat heescht, hien ass voll mat eis haut. Souguer wann ech, wann mäi Liewen net perfekt ass, haut nach ëmmer net, ech muss nach Saachen änneren, dat heescht war elo war Gott, hien ass wierklech cruel mat mir. Mee wëll dat heeschen, datt, datt, datt en wäert ophalen? Well mir, wéi soll ech dat soen, hien ass jo frou mat mir, mee wäert en ophale mech weider ze, ze, Hellegen? Jo, jo. Wäerten, jo, wäerten ophale mech ze hellegen, well en ass jo, hien ass jo frou mat mir, hien muss jo keen Effort méi maachen oder. Jo, jo, jo. Well dat. Ech mengen hei, hei kënnt dat, dat Bild, wou mär, also mär, mär biede jo zum Beispill d'Vater unser, sinn en op Däitsch, ne, Eise Papp am Himmel, biede een, wéi seet een op Franséisch? Notre Père qui es dans les cieux. Notre Père qui es dans les cieux. Dat ass dat, dat Bild, dass Gott e Papp ass. Dat ass do eigentlech am beschten. Ee Papp, Huet säi Kand gären. Heescht dat, dass en alles duerchgoe léisst? Also hautdesdaags gëtt et verschidde Leit, déi esou erzéien, mee meeschtens ass et keng gutt Aart a Weis. Wann Kanner eppes maachen, wat schlecht ass, och wa si dacks net verstinn, dass et schlecht ass, also zum Beispill elo déi, du hues d'Beispill gi vun der sexueller Sënn, Verschiddenes kann ech net genee erklären, firwat dat schlecht ass. Ech kann net erklären, firwat et schlecht ass, fir mat 50 Leit Sex ze hunn, jo 50 ass vläicht e bësse vill, mee bon, soe mer mol, et hunn eben dräi, dräi Leit Sex ze hunn, jo? Firwat ass dat schlecht? Voilà, d'Bibel seet, datt et schlecht ass, dat ass mer evident, ne? A Gott seet dat, hien ass eise Papp, hien weess, wat gutt fir eis ass. A wann hien elo giff ophalen, eis ze hëllefen, besser ze ginn, also ze hellegen, Da wär hie kee Papp, deen eis gären huet. Da giff hien eis jo abandonéieren. Hie giff einfach soen, Jo, ok, du bass net mäi Kand, voilà, ech loossen dech leit fort maachen. Nee, hie seet, Ech giff gären där hëllefen, e gutt Liewen ze liewen. An ech mengen, mat deem Dénge kënne mer e bëssen zesummefaassen, wat et bedeit, helleg ze sinn. Ech menge och, dat ass awer wierklech gutt erkläert. Mä. Ech mengen, dat, dat, alles dat kann een erausfannen, wann een an der Bibel liest. Doduerch huet een och op Lëtzebuergesch elo d'Neit Testament op Lëtzebuergesch, et gëtt och en Deel vum Alen Testament op Lëtzebuergesch, kann ech op jidde Fall virschloen. A wann där de Video gefalen huet, kanns de och gären ee Like maachen an abonéieren. Dat hëlleft immens vill. Et ass just e klenge Klick fir dech, mee dem Kanal hëlleft et immens vill. An. Wann et iergendwéi eppes gëtt wat ech falsch gesot hunn, kennt der och gären an de Kommentarer schreiwen. Nee an deet mer leed fir mäi Lëtzebuergesch. Jo den Alfred ass méi franséischsproocheg, mee ech mengen et ass awer zimlech gutt gaangen. Jo ech muss ech muss nach üben an et ass gutt gaangen. Ech mengen et huet jiddereen verstanen. Jo ech hoffen. Deet mer leed och. Jo mee dat kennt der och gären an de Kommentarer schreiwen wann et net gutt war. Mee op jidde Fall villmools Merci fir d'Nolauschteren an bis déi nächste Kéier. Jo.